kamoro moro mantie jera malolo tv akaw thuolo niri mar rwaki achiel kachiel e chenro mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono awuotho kendo wantiere ka jaod bura marwa mar kasipol mano moluoro yugi magwanga ka bende wawuod wuowe weche mag dongruok e homa bay county duto antiere kod jatelo kaendi ubiro winjo weche mowacho achiel ariyo adek kaachiel kod chenro duto ma en godo ne oganda mag homa bay

Wawa. Maduong' ne mano ni nikech Matiang'i bende owuok ogolo penj kawuono, akwayo hawi maber ne nyithindo ni dwoko owuog maber ne nyithindo mane otimo penj mondo mi okal maber nikech somono e teko e ngima mar nyathi moro amora to bende e ngima kata e teko mar oganda kamoro amora. Wan kaka joluo ema ne wach

mano e od bura ma an bende awuoke sani eri koro ma itiyo e thuoloni mar ariyo kata tam mar ariyo kendo ageno ni higa manyien en higani mogik ok ang'eyo ni ibiro nyiswa mbele ka indi kwa twak ni to chenro mari en mane mano ibiro nyiswa nyiswa ni kaka jaod bura mar kasipul en misingi mane miweyo ne ogandawa misebedo ka irito Erokamano ahinya Jeff. Eh, an kaka jaod bura ma Kasipul mane obedo uh, bende jaod bura ma Kasipul Kabondo eh, chakre koyiera higa aluf ariyo gabiriyo machako tich higa aluf ariyo gaboro nyaka higa aluf ariyo gapar gadek nang'iyo Ti gik matindo tindo mane osebedoga kane bedo tabu e gweng'. Achiel ne en yore, waloso yore, wayawo yore, wagero olendni mabeyo ma ng'ato nyalo wuotho kata koth ochwe kata koth ok ochwe. Mar ariyo watemo weche mag pige, waketo pige kuonde moko matin, ok waketogi ahinya nikech pesa bende ne ok oromo. Mar adek, wang'iyo weche mag somo. Ne waketo mainowa maduong' ahinya e somo. Wanyalo paro ni ndalo higa aluf ariyo gabiriyo kadok chien kata higa aluf ariyo gaboro mondo mi ne yud nyako moro amora kata mayudo alama mar A ne ok yot. Kata mana yudo mana mana B plus ne ok yot to ne waketo msingi makare mwaketo constituency education and development committee moketo biro gi programs moko machalo siwindhe moketo somo obedo malo unyalo paro ni ndalo ndalono kane wa- wachako tich ne wayudo ka o, ute mag lowo e Kasipul Kabondo ma nachung'ne ne chiegni mia ang'wen piero ochiko gaboro ute mag lowo. Ne wakawogi ma waduokogi piny ma wayudo ni sama ne adhi e yiero mar higa aluf ariyo gi apar gadek ne wan mana gi chiegni ute lowo ah, mana mathin ne piero abich. Kaeto wachak wang'iyo ni to kuonde thieth Yes. ne chalo nade unyalo paro ni ndalono ne wan gi health centers ariyo kende Yeah. to sama koro nawuok mane waweyo kasukul kabondo ne aweyo kane wan gi health centers karibu piero adek e constituency mar kasukul kabondo omiyo thieth ne waketo ne mahino ne watimo mane wanyalo timo kane wasetimo mano waketo kamano. Wachak wang'iyo pur mar kahawa ma bende nosekethore wakaeto ne wachak waloso ma waketo ma- ma wa revive to gima notimore marach ni CDF noweyo noweyo support kahawa kaeto chenrono nong'ukore to jok mane opidho kahawa ndalono no Yeah. nitiere gi kahawa ma pod giluongo ni magwanga Ka- go ma- iluongogi ni makwanga kahawa Yes. Eh, ma ma opogore gi mano Yes. anyalo paro ni gik ma waketo ma ng'ato nyalo neno nitiere sama noyiera ji nyalo paro ni ne wan gi bank achiel kende oyugis ne en kenya commercial bank Mm. sama ne wawuok ne koro naweyo ka koro wan gi banks wan gi commercial bank mane nitiere wan gi cooperative bank wan gi equity bank Yes. wantiere gi women finance ne wachak wabe wachak wa- wareopen agricultural finance corporation ma mago duto te koro tiyo nikech mondo mi ikaw pesa iket e lwet jopiny nyaka bedi ni iloso yore mag keno obedo kare omiyo mago gik ka wasetimo to aparo ni gisedhi maber. Omiyo kanyocha na koro abedo mbunge ma Kasipul chakre higa aluf ariyo gapar gadek nyaka sani. To aparo ni wase eh, medo keto mainowa e somo Yes. maparo ni within the program pod dhi nyime ibiro yudo ka jo klas aboro maga higa ka higa wa- e- e- e- ru- rusa ka rusa wajakawo nyithindo abich kowuok e primary ka primary mwatero wat- watero for mentorship eh, ma watero gi nyahera girls mwabedo gi nyithindo chiegni mia mia adek mia ang'wen mondo mi o- gibed taken through eh, proper mentorship ma mano osemiyo kelo nyisowa ni nyithindo nyalo nyithindo manyiri nyalo timo maber maloyo koro wadwaro ni mondo koro gikompit sama mano koro timore noero adwaro ni mondo nyithindo ma yawuoyi bende wachak negi simba simba mondo mi bende oketgi gibed eh, ni koro ginyalo oh, ginyalo ginyalo piem piem makare anyalo paro ni sama bende noyiera chakre higa aluf ariyo gabiriyo nyaka higa aluf ariyo gapar gadek nyaka higa aluf ariyo gapar gauchiel ma wantiere yes. buses manang'iewo sani koro wan gi buses in the entire constituency mar arito chiegni buses piero ariyo gabich sani ang'iewo the last two buses yes. maparo ni this time adhi ng'iewo ah, pe- buses mang'iewo ang'iewo ne agoro sare primary school mondo mi obed gi bus Yes. kaka the first primary school madhi bedo gi bus Yes. kaeto then the last bus, bus ma- madhi ng'iewo en e nyatindo secondary school mabiro me- neno ni ward ka ward Yeah. location ka location kae nigi bus manyalo konyo nyithindo mag skul kendo nyalo konyo anyuola mantiere kanyo Anyalo chako aparo ni nyaka koro ne awe Kasipul Kabondo ma koro an Kasipul. Yes. Wasegolo keto pige moko ma inyalo paro ni kata kidhi nya- kidhi mitete sani inyalo dhi yudo pi ma nyithindo modho kendo gi oganda mantiere kuro ero. Kichak idhi kuonde machalo Wirabuor waseketo pi kanyo. Kidhi eh, kidhi kata mana eh, eh, eh, eh, kuonde kuonde ma ibi idhi madhenge inyalo yudo pi ka waseketo kanyo idhi ouru Munyar- ranyenya ibiro yudo ka pi waseketo kanyo waseketo pi kata mana kosele mane pi ne nitiere man tabu Yes. sani kawuono nitiere jokosele inyalo biro penjogi ibiro yudo ka pi wasekunyo kanyo ero ma waketo ma ji nyalo modho pi maler ni nikech pi king'iyo en emoketo okelo tuoche chiegni atamalo piero abiriyo piero adek gabiriyo kuom tuoche machando ogandawa machas ni mano ero to function mar county government Yes. to natime sama ne pod chik oyiena mondo mi atime Yes. Eh, mar ariyo ne mano wase chako waketo eh, yorewa ma koro owenwa ni wang'iyo Yes. waseketo kare Mm. sama wawuoye ni aparo ni nyocha asegero vocational training centers nagero pastor eh, the mem- eh, pastor muombo uh, memorial um, the vocational training center mantiere central kasipul Yes. ma bende akwayo the county government Yeah. mondo oter staff kaeto equipi mondo mi wabed gi machines kuondego ero manyalo konyo oganda ni nikech kama nitiere opportunities yes. en mana vocational training centers manyalo train human resource mondo mi kose train human resource yes. to nyalo golo nyithindo gi oko kato nyithindo gi nyalo yudo tije mano e gima duong' nekech ka wadwaro ni mondo wadhi waket jogedo wadhi manyo jogedo nyaka wayud gi kanyo yes. ka wadwaro moldings moko mwadwa kete udi owinjore bende wayudo gi lokali ka wadu mondo mi jo nyithi nyithindo mariembo pikipiki kik maki owinjore bed ni waket driving schools in every youth polytechnic watrain chiegni eh, ng'ato moro amora obed obed gi driving license mondo mi kik makgi gi polis nikech ni gitimo gimoro amora e tok mar chik wadwaro ni mondo kane ber ma vocational training center no yes. ne wanyalo keto e ICT mm. mondo mi watrain nyithindwa e kuom information technology yes. gik mano wanyalo puonjo kompyuta mm. ma nyithindwa bedi ni nyalo bedo nong'eyo gimoro nong'eyo kompyuta ginyalo yawo businesses e Aparo ni mago e gika wasetemo mondo mi watim mm. kaeto gi somo wasechoro kamano sani wagero also tti tti wagero west kasepur mm. health bende aparo ni ka, ka inyalo ng'iyo ka sama nyocha pod ok otamwa health wasegero staff houses mm. eh, all health facilities mantiere mondo mi joma thietho e kuonde thiethgo odak kuondego ero inyalo paro ni nyocha nasegero KMTC Rachuonyo mm. to kendo ne wadwaro ni mondo wadhi wagere mondo mi obedi nonyalo konyo oganda mm. aparo ni mago are the major achievements and aparo ni gigi duto te watimo nikech chenro makare mm. ma eh, tiyo gi pesa jopiny maber Mm. ka watiyo gi pesa jopiny maber Yes. weya luru moro amora moyudi Mm. nya- inyalo kwane kendo inyalo ng'i ni to tiyo nade Yeah. omiyo ichako tich kode otiyo maber kaeto du- omiyowa dwoko makare Erokamano. kana paro ni e yo ma wanyalo konyo godo oganda. Erokamano ahinya jatelo, awinji maber. Aneno ka amiyi thuolo mathoth mondo mi iwuo. En gima tek e kinde ka kinde kiwuo kod jatelo nyise ni kwan ma achiel ariyo adek misetimo ka gigik e namba ariyo tiyudo ka jatelo koro dhoge moko ok ong'eyo ni to ang'o mowacho. Ikwano gik mathoth mang'eyo adieri kaka an be an Ruth Kasipul ang'eyo ni oganda mathoth miwuoro magi gik ma ging'eyo ni timore. Buses mag skunde gin gik ma kata kidhi Kasipul to ibiro neno gik ma eh, jaod bura marwa wacho mago eko gi kambe an be anyalo wacho ni gin gik ma adier jatelo nyiswa ni to sani eri ok wang'eyo ni to chenro mari en chenro machalo nade samoro wasewinjo awinja ok wan kod adieri moro amora e iye sani eri ang'eyo ni idhi tieko tamni mar ariyo kochopo higa manyien in kod paro mane kod oganda mag kasipul kata kwawuoye entire homa bay county in kod chenro mane erokamano ahinya jeff kuom penja penjono Eh, adwa wacho ne oganda ma Homa Bay County ni an koro astimo my last term Yes. kaka mbunge ma Kasipul. An gi rekod maweyo e Kasipul Yes. mondo mi ng'ato moro manyalo wuok mondo mi okaw kara Yes. en thuolo mondo mi obi ng'eyo ni joma tindo mosechu- mosewuok oko mosechung' Yes. ne gidwaro kawo koma koro an koro ok anyal dhi laro mbunge Yes. adhi weyo ne joma tindo an gima sani koro adhi laro adhi laro gavana Yes. ma Homa Bay County O- laro government gavana ma Homa Bay County owuok ni nikech dwaro mar jopiny ma Homa Bay mosechuna ni mondo adhi alar komno mondo mi akelnegi chenro makare mag dongruok ma asebedo katimo ka sikul mondo mi adhi ami jo Homa Bay mondo bende one ka giyie. Ang'o momiyo watemo ni gitemo ni mondo ginema giseneno ber mantiere ka sikul e gino miyo aparo ni gi sebedoga ka gipusha ni mondo adhi achung' mondo adwar kom mar gavana ma Homa Bay. Adier adier ka akoni ni chakre higa aluf ariyo ga- chakre higa aluf ariyo gadek Yes. nyaka ne CDF chakre eh, C- pesa mar CDF mosechopo Homa Bay County Yes. mangima Mm. chakre higa aluf ariyo gapar gadek nyaka higa aluf ariyo gapar gauchiel dwe mar ah, auchiel dwe mar auchiel 2016 tarik piero adek pesa mosebiro Homa Bay kanyo en bilion abich nukta adek. To ka siling' bilion abich nukta adek osebiro Homa Bay ma constituencies mane auchiel gi masani aboro oseyudo hmm. to kendo kirieyo badi koni tibiro yudo ka pesano nitiere gima osetimo to county government ma Homa Bay oseyudo bilion apar kod abich ma giseyudo bilion apar kod abich nukta nono achiel aboro chakre higa alufu ariyo gapar gadek nyaka tarik piero adek dwe mar auchiel 2016 to kuom pesano Yes. kigoyo wang'i koni gi kocha Onge gima duong' ma county government osetimo. Ma e gima miyo jopiny neno ni anyalo tiyo Yes. maber ni nikech Mm. Magwanga nigi track record. Yes. Higa e 10th parliament sama nabedo e mbunge Yeah. ne an namba achiel e Nyanza kuom joma notiyo gi pesa CDF maber. ne an namba adek kuom wabunge mia ariyo gi apar Yeah. notiyo gi pesa maber mano notim gi jo uh, cdf board kendo nochako tim gi national taxpayers association Yes. e bunge mar apar gachiel an kaka magwanga natiyo gi pesa maber ma ka cdf board no evaluate Yes. to nomiya namba ariyo kuom wabunge mia ariyo gi piero ochiko Yeah. King'iyo higa e, e bunge mar apar, jok mane wan godo masani koro governors, ne wan gi His Excellency Nanok ma governor ma Turkana, Yes. ne wan gi governor eh, Hassan Joho ma Mombasa, ne wan gi Hassan, His Excellency Governor Jeff Akingi ma Kilifi, ne wan gi Honorable eh, Wycliffe Oparanya, ne wantiere kod Governor Ojamong, to jogi duto te nayombo when it came to ranking. Omiyo ka dipo ni koro jogi bende osetiyo maber, an wuon bende aparo ni I can anyalo timo maber maloyo jok mane ayom pod anyalo yombogi ka dipo ni omiya chance mondo mi adhi ati kaka governor ma Homa Bay. Nekech gimomiyo awacho kamano, king'iyo milion a- bilion apar kod abich Yes. nukta nono achiel aboro mano pesa ma nowuok e National Treasury kadhi Homa Bay. And mae ka ng'ato dwa confirm, Yes. onyalo confirme A Standard newspaper, page 25 of 2nd September 2016. Ibiro yudo kanyo ero kama ne schedule mar pesni duto te mosedhi e counties duto te Yeah. nowuoke. Ka ding'iyo kanyo, kaeto kichako ing'iyo pesa ma mine ochako choko Yeah. locally e to gi yungware gini mochoko choki yes. gichoko chiegni bilion achiel kuom uh, mopogore gi pesa mowuok from national from o, o Nairobi mm. kimedo pesni ma Homa Bay county government oseyudo en karibu bilion apar kod aboro ka dipo ni ng'ato nyalo siemona kawuono Yeah. gi ka county government ma Homabay osetimo Mm. ok ane ka nitiere gimoro ma meaningful apart from Yes. wacho ni giketo street light moko oyugis gi Ho- gi- gi Homa Bay ma mago ero ka jombulisa gi anyalo paro ni gin total ling to 100 million a 100 million kigolo kuom 18 billion Yes. pod wadong' gi 17 point something billion eval value anena projects ma county government osetimo yes. chiegni anyalo nyisi ni gika county government of Homa Bay osetimo chiegni gin gik moko madiok chop bilion ariyo kuom bilion apar kod aboro Mano nyaka ne gidonji e tich nyaka ne 2013. gidonji e tich 2013 omiyo ang'iyo ni an kaka magwanga Yes. ang'o madwaro ang'o momiyo nokelnwa devolution Yes. devolution nokelnwa mondo mi noketwa warom goganda mamoko Yeah. nikech nitiere parameters ming'iyogo gik mi- parameters ming'iyo godo dongruok yes. parameters ming'iyo godo dongruok mm. en ing'iyo ni to be nitiere pi maler ma ji nyalo modho omiyo an pacha en keto ni eh, komiya tich yes. tadhi make sure mm. ni nitiere piped clean safe drinking water ne ne institutions duto te to gi community ma ginyalo modho mondo mi oduok tuoche yes. manyalo biro nikech nikech pi piny omiyo mano ji omiya higni ariyo to ng'ato ka ng'ato nyalo dhi bedo gi pi maber manyalo modho maler achalo chaka wacho ni gik michak ing'iyo godo dongruok mar oganda yes. en kuonde thieth. Kuonde thieth kanyalo koni ni e Kasipul Kabondo mangima, County Government of Homa Bay ose allocate close to 6 billion modhi e health sector. To Kasipul Kabondo mangima mana telone yes. gi Kasipul makoro antiere yes. onge pesa moro amora maseneno kata cho moro mosekuny gi county government adwa koni ni onge anyalo paro ni kata kasama ne gavana obiro Yes. mondo mi obiro yawo KMTC managero Mm. to apenje ni to ne milion mia ariyo o Yeah. milion piero ariyo nobedo allocated in 2013 2014 2015 2016 another 20 million Mm. Kane Ochungu nowuoyo, ne ok onyal explain kuma 40 mi, a total of 40 million odhiye mane ose allocate for two financial years. Omiyo their patient kata ma marach onyo gi status quo Yes. ibiro nene kochalo kamano. So adwaro yo ma mondo wabed godo gi thieth maber kendo thieth ma nya is affordable ang'iyo yo ma kadipo ni ber to wanyalo dhi gero kuonde thieth maber wanyalo ndiko doctors maber kendo wachulogi maber wanyalo keto referral system in place maber kaeto wanyalo keto constant drug supply in our facilities kaeto wadhi keto ni joma oti ma ng'ato moro amora mosegik higa piero auchiel kadhi mbele ok nyal chudo chulo pesa e osiptal kothiedhe mm. kaeto wadhi wacho ni nyathi moro amora ma e below 10 years ok owinjore bed ni chulo pesa moro amora ni thieth mothiedhego mm. kaeto wanyalo dhi chako wa insure the poor of the poor mondo mi insurance nyalo chudo negi kae to ka dipo ni referral systems osebedo maber yeah. to ka dipo ni eh, hospital ma ng'ato okuonge ok nyal thiedhe yes. tigole kanyo ero titere to the next level mm. inyalo thiedhe anyalo chako mm. awacho ni gima wachako ang'iyo ahinya mm. en ecd yes. ECD and stroke vocational training centers. Yes. Adwaro yo ma wanyalo put godo up eh, classrooms mag ECD maber